Wel, ro'n i wrth fy modd yn derbyn yr anrhydedd ac yn teimlo'n hwylaidd iawn. Rwy'n hapus iawn bod yr Eisteddfod yn cydnabod fy nghyfraniad i fywyd diwylliannol a chymdeithasol Llambed a'r cylch. Ond yn wir, mae wedi bod yn bleser gen i i gymryd rhan mewn bob gweithgaredd, ac yn sicr mae bywyd Cymreig a Chymreictod yn bwysig iawn gen i. Roedd derbyn yr anrhydedd yma yn dipyn o sioc. Ar ôl i mi symud lawr i fyw i'r ardal yma, fe gochynais ar y gwirfoddoli, bod yn ysgrifenydde Sioe Cwm Sychbant pan y sefydlwyd hi union 40 mlynedd yn ôl, ac wrth gwrs, dros 38 mlynedd yn ôl cychwyn ar fod yn ohebydd clonc i Gwm Sychbant, Ac dwi wedi ysgrifennu rhywbeth bron a bod i bob rhifyn sydd wedi do allan ers hynny. Ac elsi ysgol y dole yn Llanybydder gai a mynd lan lan i Lambed yn fisol i blygu clonc. Rwyf wedi fod yn ei ddosbarthu yno wedyn ac yn gorfod mynd i wahanol lefydd ag e Os nag oedd gwyliau ysgol yn cyd-fynd â'r plygu. Pam ges i'r newyddion fy mod yn cael yr anrhydedd o cael yn urddo i'r Orsedd yn Eisteddfod Tregaron yn 2021, yy, wel ges i sioc fowr i fod yn onest, yym a sai'n siŵr ydw i dal wedi dod dros y y sioc o fod fy mod yn cael y fath anrhydedd wedi bowlio yym bowlio lawnt i Gymru ers dros 30 o flynyddoedd, wedi trefeilio'r byd, wedi ennill tipyn o fedale. yn y broses um, hefyd yn dechrau rhoi nôl i'r gamp nawr yr ydwyf wedi cael siw gymaint allan ohoni uh, ar draws Cymru um, a hefyd uh, yn y byd nyrsio uh, wedi gweithio ers 30 o fynydde ond i byth, byth yn meddwl byddwn ni'n cael y fath o'n rhydedd. Mae'r teulu wrth i bodd drosof ac yn wir bydde fy mam a'n nhad, sef Leslie ac Enid Harris, yn falch iawn ohonof. Dwi'n falch hefyd o gael yn yn rhanrhydeddu ar y cyd gyda Mary ac Anwen yma yn Llambed. Cysylltiad gydag Eisteddfod Llambed yn mynd nôl flynyddoedd erbyn hyn, ac yn trefnu rota ar ford cofnodi yno. Eithin ar y gacen yw'r anrhydedd yma i mi, ond ni fyddem wedi cyfarfod â'r holl bobl pe byddem ni ddim wedi bod yn neud yr holl bethe hyn. yn Ysgrifenyddiaeth Rhanbarth yr Urdd ym Mha Ngheredigion ers 1999 hefyd, ac wedi bod yn brysur yn cefnogi'r ffermwyr ifenc ers degawdau bellach, ar lefel clwb, sir ac hefyd ar lefel Cymru. Pleser pur. Byddai bywyd wedi bod llawer tlotach heb yr oll ymrwymiadau rwyf wedi bod yn gysylltiedig â nhw. Yy, fel 'y fi'n teimlo, wel, balchder ofnadw. Ch'mod, balchder i fi yn hunan, yym, a hefyd yym i'n fam a nhad, i'r plant, i'r gŵr, yym, ma' hyn yn, ch'mod, 'na'r gair fi'n credu yym sydd yn glir o bopeth yw jyst balchder ofnadw, yym, a o'n i byth, byth byth, fel o'n i'n gweud, yn meddwl bydden ni'n ca'l y fath anrhydedd â hyn, so yn ddiolchgar ofnadw.
Wel, dwi wedi penderfynu ar Ann Bowen, gan y mod i'n perthyn i deulu'r Boweniaid ar ochr fy mam. Mae yna lu o feirdd yn y teulu. Yn nhad-cu oedd David Bowen, sef Myfyrhefin, a Ben Bowen. Mae Geraint a Geiros Bowen hefyd yn y teulu. Roedd yn nhad hefyd yn fardd, sef Lesley Harris, ac mae 'di ennill sawl cader a choron daleithiol, yy Aberteifi a Phowys. Yym, beth yw'r enw barddol? Yym, wel, ddim wedi cweit yy setlo ar enw barddol eto, llawer o syniade, yym, ond fi roi- fi rhoi gwybod i chi'n agosach i'r amser. Mae sawl un wedi gofyn i fi. Mae, mae gyda phawb ohonom tan Mehefin 2021 i gadarnhau yr enw i'r orsedd. Felly, ar hyn o bryd, nid wyf yn siŵr iawn.
Bydd rhaid cael ffrog haf fach newydd, dwi'n meddwl, ar gyfer y diwrnod, a phar o welis bach newydd, gan obeithio na fydd fy angen ar gyfer yr Eisteddfod flwyddyn nesa. Yym, fi'n credu byddai fi ofyn i yym rhai o aelodau'r orsedd am bach o gyngor. Yym, fi'n siŵr bydd Twynog a Janet a rhai eraill o Llambed yn fydlon rhoi cyngor i fi, ond fi'n siŵr y peth yy mwya pwysig yw cael rhywbeth cyffyrddus ar y traed fi'n siŵr. Yym gobeithio fydd y tywydd yn garedig iawn i ni yn Tregaron blwyddyn nesa so byddem isie'r wellington boots ond yym ie rhywbeth cyffyrddus fi'n credu bydd yn bwysig i wisgo ar y dydd. Yym so diolch yn fawr iawn. Gobeithio fydd y tywydd yn sych, wedyn sandalau esmwyth am y traed, gyda throwsus gwyn a top ysgafn oddi tano. Does dim iws gwisgo yn rhy drwm iddyn nhw, gan fod y wisg yn dwym. Os yn bwrw glaw, Wellingtons neu esgidiau cryf am y traed, gyda throwsus tywyll a thop heb fod yn rhy dwym. Gobeithio bydd y tywydd yn ffafriol er mwyn bod allan ynghylch yr orsedd go iawn yn Tregaron ac fe welaf chi yno.